Hallo, ech begréissen Iech ganz recht häerzlech zu Filmléift. Wann Iech dëst Format gefält, da kënnt der de Video gäre liken an och deelen. A wann Iech dëst Format esou gutt gefält, dass Är Iech frot, wéi kann ech dat nach ënnerstëtzen, da kënnt der och gären eng Kéier op meng Patreon-Säit kucke goen. Mee lo mol zeréck zum Thema. Haut geet et ëm deen neien Tarantino-Spektakel Once Upon a Time in Hollywood. Mee wéi ass säin néngte Film ginn? Huet Once Upon a Time genau déi typesch Tarantino-Qualitéiten oder léisst en awer dach mat der Zäit e bëssen no? Ma dat an nach ganz vill méi gesitt der alles hei bei Filmléift. Mir befannen eis am Joer 1969 an déi grouss Zäit vun de Western an Hollywood déi si leider gelaf. A genau dat bréngt d'Karriär vum Western-Serienheld Rick Dalton an d'Struewelen. Zesumme mat sengem Stunt-Double, Chauffeur a beschte Kolleeg Cliff Booth probéieren si da lo, an der Dramfabrik Hollywood ze iwwerliewen. An elo kritt de Rick vum Filmproduzent Marvin Schwartz ugebueden, an engem Spaghetti-Western an Italien matzespillen. Mee op esou en nischegt Genre huet hien absolut keng Loscht a leent domadder of. A fir dat Ganzt dann och nach perfekt ze maachen, plënnert dann och nach deen duerch Tanz der Vampire a Rosemary's Babies bekannte Roman Polanski zesumme mat senger Fra Sharon Tate niewent him eran. Wärenddeem wëll dann de Cliff Booth e Kolleeg besiche goen, deen nach an enger aler Western-Kuliss lieft. Wat hien allerdéngs net weess, ass datt sech mëttlerweil Unhänger vun der Manson Family do agenist hunn. Tja, a wéi dem Rick Dalton seng Karriär da lo weidergeet, a wat d'Manson Family mat där ganzer Saach ze dinn huet, dat gesitt alles am Kino bei Once Upon a Time in Hollywood. Ech menge Once Upon a Time in Hollywood ass momentan deen zimmlech ëmstriddensten Tarantino-Film, deen zur Zäit gëtt. D'Kritike si bis elo ëmmer esou 50, 50, mee wat soll ech soen, ech sinn halt en Tarantino-Fanboy. Mee eppes muss een sech hei definitiv bewosst sinn, Dëse Film vum Tarantino ass wesentlech méi roueg wéi een dat normalweis gewinnt ass. An och mat der Gewalt huet en sech dëst Joer eenegermoossen zeréckgehalen. Film war mega schäiss! Wat? Ok, naja esou ganz drop verzicht huet en och net. Mee déi wéineg brutal Szene sinn awer deen Ament och immens apreegsam. Mee ech muss awer soen, ech kann zu 100 Prozent verstoen, wann dee Film engem näischt seet. Et muss ee schonn immens vill Spaass un Tarantino-Dialoger hunn, fir datt engem dee Film hei gefält. Mä wa mer dëse Film einfach mol graff zesummefaassen, ass dee Film näischt aneschters ewéi eng Hommage un déi al Filmindustrie. Ech mengen, et gëtt wuel keen anere Film, deen dem Kino esou huldeg ewéi Once Upon a Time in Hollywood. Ob et ass wien d'Atmosphär um Set afänkt oder ob et déi al Hollywood-Partye sinn oder wéi déi Zäit war, wéi op all Eck nach e Kino war an dat Ganzt nach vill méi am Fokus stung. Hei huet de gudde Mann einfach erëm nëmme bewisen, dass em Dialoger an Atmosphär einfach nëmmen am Blutt leien. A wann ee lo vun engem Tarantino-Film schwätzt, da kënnt een definitiv net laanscht de Cast. A verdammt na mol, dat war awer och e gudde Cast. Zu all Moment gesäit een en anert bekanntend Gesiit. Mee am Fokus stinn hei natierlech emol d'Haaptdarsteller. A ween do net feelen duerf, ass de Leonardo DiCaprio, deen hei erëm eng Glanzleeschtung vollbruet huet. A fir dat Ganzt nach perfekt ze maachen, ass him hei de Brad Pitt un d'Säit gesat ginn. An eent muss ee soen, déi zwee waren einfach nëmme perfekt zesummen. Dat ganzt Zesummespill tëscht den zwee léisst dat Ganzt bal wéi eng Buddy-Komödie wierken. Mat deenen zwee sinn einfach Szenen entstan, déi mech bal net méi um Sëtz gehalen hu vu Laachen. An op der anerer Säit hu mer d'Margot Robbie, dat d'Sharon Tate spillt. An och hatt huet erëm hei bewise wat et konnt. Also ech wéisst elo net, ween déi Roll hätt kéinte besser spillen. Eppes wat mer dann och nach immens gefall huet sinn dem Tarantino seng almoudesch Kameraastellung, déi einfach eng nëmmen eng Huldegung un déi al Filmindustrie sinn. Mee da freet een sech elo wisou de Film da lo bei verschiddenen Leit sou immens schlecht ewech komm ass. Dat kann engersäits dorunner leien dass de ganze Film am Virfeld falsch kommunizéiert gouf. Am Ufank ass op deene ganzen Newsportaler matgedeelt ginn dass den Tarantino déi al Manson-Morde géing verfilmen. An dat kann ech Iech esouwäit soen, dat ass hei absolut a guer net de Fall. Déi ganz Story mat der Manson Family gëtt eigentlech nëmme méi ugedeit. Do wäerten sech da lo verschidde Leit de Film aneschters virgestallt hu wéi en am Endeffekt da war. An anerersäits muss ee fairerweis soen, datt de Film definitiv seng Längten huet. An dat ass eppes, dat net ëmmer jidderengem gefale muss. Hei muss een einfach nëmme Spaass un den Dialoger un an der Inszenéierung hunn. A wann dat net de Fall ass, da kënn dat immens laang zwou Stonnen 41 Minutte ginn. Mee wéi gesäit da bei iech aus? Huet iech de Film gefall? A wéi stitt dir iwwerhaapt zu den Tarantino-Filmer? Erzielt mer dach an de Kommentarer! A wéi schonn um Ufank gesot, denkt dach onbedéngt drun ze liken an ze deelen. An an deem Sënn verabschieden ech mech a wënschen iech nach ganz vill Spaass am Kino mat Once Upon a Time in Hollywood.